Nhasi ndauya nechidzidzo chezvirungamutauro takanangana nezvirungamutauro zvinonzi nyaudzosingwi. Chii chinombonzi nyaudzosingwi? Nyaudzosingwi dzinoratidza maitikiro echinhu kana mamiriro echinhu sezvinongoita chiito. Nokudaro nyaudzosingwi nezviito zvinodyidzana. Nyaudzosingwi izwi rinoumba mufananidzo mupfungwa somuenzaniso. Amai vakati mukova bheu kuvhura. Uku kuvhura zvine simba uchibva wavhurwa wese. Nyaudzosingwi dzinobata zvakawanda-wanda sezvinotevera. Number one, ruvara. Pane nyaudzosingwi dzinotsanangura, dzinotsanangura ruvara rwezvinhu sokuti mbembe, mburetete, piriviri, mbuu, ndo, zvi. Apa panobuda majekero eruvara akasiyana. somuenzaniso mazino achena kuti mbembe nhengeni dzakati piriviri muti wese kwasviba kuti ndo number two kune nyau dzosingwi dzinotsanangurira mamiriro echinhu somuenzaniso tuzu bvururu undundu muenzaniso mbavha yakati zvinhu bvururu imba yese aive angoti tuzu pamberi pedu number 3 nyau dzosingwi dzinotsanangura mafambiro somuenzaniso tsveya tsveya tande tasa muenzaniso akasimuka ndiye tsveya tsveya nemateya oenda kwake ndakatiwo tande nenzira yokwedu number four nhau dzosingwe dzinotsanangura ruzha kana kuti mutinhiro somuenzaniso tsviriri ngendengende gwengwendere muenzaniso dare rinoti ngendengende kurira ndiro yakati pasi gwengwendere takanzwa mota kuti tsviriri panze number 5 Nyaudzosingwi dzinotsanangura matsetsekero echinhu. Somuenzaniso, mbarambazhu, tsvete, ng'ang'azhu. Somuenzaniso, ndinoda ngwerevere ine upfu hwakati tsvete, kwete mugaiwa une mang'ang'azhu. Rangarira kuti pachiito chega chega panogona kubuda nyaudzosingwi dzinotsanangura zvakasiyana seizvi. number one chiito chokugara muenzaniso tende zvinoreva kugara munhu akadekara ngo zvinoreva kugara zvokusada kubva go kugara pasina chiri kuitwa pweshe kugara zvousimbe ware ware kugara pasi kwevanhu vakawanda number 2 chiito chekumira tuzu kumira kwemunhu apusa kana kuti apererwa tumbi kumira kwemunhu arasika twi kumira wakati rasa wakarurama Ndititi kumira wabva mukusvetuka. Number three, chiito chekutarisa ndee zvokusabvisa meso pachinhu. Dzvoko zvinoreva wakabudisa meso. Cheu kutarisa uchitendeusa musoro uchitarisa shure kana rutivi. Number four, chiito cheruvara kutsvuka. Piriviri, kutsvuka seropa kana meso. Tsvuke, kutsvuka zvishoma. Kovo, kutsvuka semeso anorwadza. Kusviba, ndoo, kusviba zvakanyanya. Zvii, kusviba zviri pakati nepakati. Tsvaa, kusviba kwezuva rovira. mhando dzenyaudzo singwi kune mhando nhatu dzenyaudzo singwi dzinoti number one nyaudzo, nyaudzo, sing, nyaudzo singwi siri idzi ndidzo nyaudzo singwi dzakagara dziriko sokuti go kugara nxa kuruma mpa kubata zvine simba fu kusvika pwa kuvhuna zhii kudonha kwemuti do kudonha kwedamba ba kutarisa tapa kudonha kwendove number 2 nyau dzosingwi dzakabva kune zvimwe zvipande zvechishona muenzaniso dzinobva kuzviito chiito chacho kutora nyaudzosingwi yacho tore chiito kudzima nyaudzosingwi dzime chiito chacho kufamba nyaudzosingwi fambe chiito kuruma nyaudzosingwi rume nyaudzosingwi dzinobva kuzvipauro chipauro tsvuku nyaudzosingwi tsvukei chipauro chena nyaudzo singwi cheneru chipauro pfupi nyaudzo singwi pfupikei number 3 nyaudzo singwi dzakadzokororwa idzi dzinosimbisa pfungwa yagara iripo sokuti mba mba mba kana kuti nga nga Haiwa, ndatenda. Ndicho chidzidzo changa ndiinacho nhasi chezvirungamutauro zvinonzi izvo nyaudzo singwi. Ndinovimba manyatsonzwisisa mukagutsikana. Muchikamu chinoteera tichange tichibata zvimwe zvidzidzo zvezvirungamutauro neni wenyu